Хәтке Борнаш минем якташ. Ул безнең янәшәдәге Бикшик авылында туган. Хәтта шул авылда туып үскән Нәкыйп Каштанның әйтүенә караганда, Мин аңа әни ягыннан хәтта туганлык җепләре белән дә бәйләнгәнмен, имеш. Хәер, бу табигый да, чөнки муллалар, алар революциягә кадәр бер-берсе белән кодалашырга яраткан, берсенә, бер-берсенә кыз биреп, кыз алып яшәгәннәр. Монысы инде минем тарафтан тикшерелмәгән, бөекләрнең туганнары, дуслары күбәя, бигрәк тә үзләре үлгәч, шуңа күрә бу бик мөһим нәрсәдер дип уйламыйм. Мин балачактан Фәтхи Бурнаш турында ишетеп үстем. Аның иҗатын күпмедер өйрәндем ул вакытта, мөмкинлек булган кадәр инде. Фәтхи Бурнаш, әлбәттә, безнең әдәбиятта бик тирән эз калдырган шәхесләрнең берсе. Ул бик иртә яза башлый. Хикмәт шунда, ул бик яшьли, үсмер вакытта ук Казанга күчеп килә. Чөнки аларның гаиләсе күченә, э, аның әтисе Закир хәзрәт монда муллалар арасында ярышта җиңеп чыгып, э, бер мәхәлләнең имам-хатибы итеп билгеләнә. Һәм э, Фәтхи Бурнаш Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый, атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Анда әдәби мөхит бик көчле була, аның инде без хәзергечә әйтсәк ректорын Ул мәдрәсәнең хуҗасын беләбез, Галимҗан Барый ди. Үзе дә әдәби иҗатка ят булмаган кеше. Шуңа күрә аның менә бик иртә әдәбиятка тартылуы ул шулай ук табигый. Бик яшьли шигырьләр яза башлый. Ләкин ул таныла иң башта драматург буларак, революциягә кадәр үк. Мәгълүм булганча, драматургиянең тамырлары аның шигърияттә бит шулай ук. Шекспирлар, Лопе де Вега, Кальдероннар, менә Көнбатышның биек драматурглары, урта гасырларда яшәгәннәр инде алар. Алар пьесаларын шигырь белән язганнар. Һәм Фәтхи Бурнаш та шушы юлдан китә. Аның бик күп пьесалары шигырь белән язылган. Әлбәттә, ул менә хәзер безнең халык инде аңардан бизеп бара, ләкин менә һәм шигърият ягыннан, һәм драматик сәнгать ягыннан Ул әсәрләрне бүген дә өйрәнеп була дип уйлыйм. Фәтхи Бурнашның бу әсәрләре бүген дә әдәби кыйммәткә ия. Аның менә революциягә кадәр шул язылган Язмыш, менә унбишенче ел, уналтынчы ел, Сукбай һәм атаклы Таһир Зөһрәсе унҗиденче, унсигезенче елларда языла. Ул, менә дөресен генә әйткәндә, теге, әнә шул борынгы шагыйрьләр кебек, ниндер теге менә ханнар, мырзалар, әле Хөсәен мырза дигән аның э, әсәре бар. Э, тормышыннан алып, ниндер бер экзотик буяулар белән югары стильдә язылган, югары өстептә һәм аны революцияннән соң гаепләгәннәр дә ханнар, сарайлар шагыйре дип. Яшь йөрәкләр, атаклы яшь йөрәкләр, хәзер дә куела ул. Ул инде 19 елда язылган, ялгышмасам, һәм анда идеологик мотивлар бар инде менә ул теге э, сәяси беренче бөтен дөнья сугышына империалистик сугыш дигән ниндидер бер тамга сугылган бит инде һәм ул дөрес тә аңа каршы чыгулар ләкин аның кыйммәте бу әсәрнең кыйммәте менә шушы безнең якта яшәгән татарларның э, этнографиясе гореф гадәтләре андагы теге Арча, Арчи егетләре дигән, андагы туйларның күренешләре, аулак иләр, ул хәзер дә нык тәэсир ясый үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең тамырларыбыз белән кызын кызыксынган кешеләргә. Әлбәттә, Хәтибрашның тагын бер Э, үзенчәлеген э, безнең әдәбият өчен кадерле үзенчәлеген искә төшереп китәсем килә. Революциянән соң менә Тукайны, Габдулла Тукайны, безнең бөек шагыйребезне вак, э, буржуа шагыйрь дигән гаепләүләрдән ул иң беренче булып аны якларга алгы рәткә чыгып баса. Һәм хәтта әле Галимҗан Ибраһимовның 13 нче елда чыккан татар шагыйрьләре әсәрендә Тукайга каршы кыек сүзләргә дә каршы э, үзенең мөнәсәбәтен белдергән заманында ук һәм э, шуның аркасында аларның Галимҗан Ибраһимов белән мөнәсәбәтләре дә киеренке була. Мәсәлән, егерме беренче елда булса кирәк, Тукай шигырьләрендә иҗтимагый аһәңнәр дигән атаклы мәкаләсен яза. Галимҗан Ибраһимов аңа җавап бирергә мәҗбүр була һәм үзенең һаман элекке карашта калуын сөйли. Тәрҗемә өлкәсендә дә Фәтхи Бурнаш бик бик бирелеп, ныклап эшли. Менә хосусән аның Пушкинның Евгений Онегин шигъри романын татар теленә тәрҗемә иткәне беләбез һәм ул э, латин шрифты белән басылган аның нескәсе миндә бар иде мин аны альбир хәзрәт кырганов аша аларның музеена э, тапшырган идем фәтхи урнашның аның э, музее бар э, нәни генә ниде бикшек авылында ләкин Теге менә бу идеологик басым, ул инде ул басымнан бернинди беркем дә ул вакытта читтә кала алмаган. Шуңа күрә, әлбәттә, Фәтхи Бурнаш та менә шушы теге ханнар, мырзалар тормышыннан, язуыннан туктап, Ниндер теге колхоз төзеше турыннан да теге ялгыз ярулла дигән әсәрләр аның бар. Шул темага кереп китеп, ул әлбәттә талантын ваклый башлый. Ләкин барыбер үзенең сүзен турыдан-туры әйтә торган кеше буларак һәм әдәбиятны саф килеш Саклау өчен көчен, кодрәтен куйган шәхес буларак ул безгә әле дә кадерле. Аның бит үлеме дә шушы холкы-фигыленнән килә. Аны 40 нчы елны хөкем иткәч, әле аңа теге иң югары җәзаны бирмиләр. Ун елга хөкем итәләр, Һәм ул 42 елда сугыш башлангач, Тамарада менә бу сугышның башлану сәбәпләрен үзенең бер сердәшенә Сөйли, ә сердәше, әлбәттә, Сатлык булып чыга һәм ул аны барып әйтә дә, 42 елны аны хөкем итеп атып үтерәләр. Бик аянычлы язмыш, ләкин без аны оныттырга тиеш түгел, чөнки Фәтхи Борнаш, безнең әдәбиятның лаеклы бер вәкиле.